Mijara me ya îro dayîk e. Dayîk helbet ji bo her însanî girîng e. Em ê hinek li ser vê û di nav nivîsê de, wêjeyê de, çand û hunerê de rola dayîkê. Di dawiyê de jî çima em îro li ser vê yekê disekinin em ê wê derxin pêş. Kerem bikin mijara me îro dayîk ji bo hemû dayîkên Kurdan. Keçikek dema piçûk e navê wê keçik e. Her ku mezin dibe dibe xama. Paşê dizewice statûya wê diguhere dibêje dibe bûk. Û tam wê demê, dema jê re zarokek çê dibe ha kur ha keçik, statûya wê carek din diguhere ew êdî dayîk e. Qîmeta dayîkan di hemû çandan de heye. Di çanda kurdan de jî gelekî muhîm e. Di têkoşîna kurdan de jî dayîk gelekî muhîm e û cîhekî gelekî girîng digire. Mesela salên notî bifikirin Ew salên ku gelekî dijwar bûn di sala hezar û neh sed û nod û pêncan de dema bêdengî serdest bû li nav Kurdan çend dayîk bi navê Dayîkên Şemiyê li Stenbolê li ber Lîseya Galatasaray dest bi çalakiyan kirin û daxwaza Kurên xwe, mêrên xwe, zarokên xwe yên winda kirin. Rola dayikan gelekî girîng bû. Ji bilî van gelek dayik hatin ber hev navê dayikên aştiyê li xwe kirin. Çûn gelek cîhan, serî li gelek cîhandan ji bo aştiyekî çê bibe. Em anha du hezar û bîst û şeşan de ne, dema li Rojava êrîşê hêzên Kurdan hat kirin, ew dayikên aştiyê dîsa li kuçeyan bûn. Li ku bûn? Çûn ber derê balyozxaneya Îngilizan a Îsraîlê a Amerîkayê û wan jî rola xwe lîst. Dayik li her derê û her demê xwedî vê berxwedanê ne. Dayîka Cemîla hefteyekî cenazeyê zarokê xwe di nav sarincê de girt. Dayîka taybet înan cenazeyê wê li kuçeyan ma bi rojan. Di nav kurdan de rola dayikê gelekî muhîm e. Di nav gelên din de jî mesela gelek rêber hene em wan dinasin, xelk wan dinase, dayikê wan jî dinasin. Mesela li Tirkiyê her kes dizane navê Diya Atatürk Çi ye? Mesela Nazim Hîkmet helbestvanê wan e li ser diya wî şano hatine çêkirin, nivîs hatine nivîsandin. Ê kurdan em jê hez bikin hez nekin ev meseleyekî din e lê bi milyonan însan jî jê hez dikin. Abdullah Ocalan gelek kes navê diya wî dizanin bi milyonan kes. Her kes Yê ku misilman be di wir re derbas bûbe, her kes ji wan navê Diya Hezretî Muhemed dizane. Kesekî li cihekî di cih di tiştekî de bi ser bikeve, çapemenî baz dide ber diya wî yan jî dêya wê, jê dipirse ew zarokek çawa bû û ev serketin çawa hat. Rewş ev e. Di nav nivîsa kurdî de dayîk gelek heye. Mesela nivîskara kurd navê Diya Ciwan li xwe kiribû. Diya Ciwan hezar û neh sed û pêncî û duduyan de hatibû dinyayê, du hezar û bîst û pêncan de canê xwe ji dest da, gelek helbest pirtûk bi navê Diya Ciwan weşandin wê. Gelek stranên kurdî hene bi navê Dayîkim. Mesela strana Şivan Perwer heye bi navê Dayîk balkêş e, navdar e. Strana Hozan Diyar heye bi navê Dayîka min. Heywax dayê a Eyşe Şanê heye gelek ji me vê stranê dizanin. Stranên bi vî awî û gelek stranên din jî Dayîk tê de derbas dibin. Pirtûk hene, pirtûkên bi kurdî. Mesela pirtûka Rodî Zinar heye bi navê Dayîka min. Romana Yaşar Eroğlu heye ji belkî derketiye bi navê Dayîk û helbet Dayîk di nav gelek metinan de derbas dibin. Fîlmên kurdî hene bi navê Dayîk. Mesela stranê welatê dayika min fîlmekî heye, fîlmê Behmen Qubadî, fîlmekî gelekî xweşik serketiye jî we bi dest xist temaşe bikin. Wekî din çi hene? Wekî din fîlmê Erol Mîntaş heye mesela Kilama Dayika Min. Dê temaşe bikin. Dayik ji bo fîlman, ji bo metnên Şanoyê jî bûne mijar ji bo çîrokan, romanan. Mesela yek ji lîstika şanoyê a herî kevn a kurdan jî bi navê Dayîka Niştiman e. Di dema Mehabadê de hezar û neh sed û çil û pênc an çil û şeş an de gelek caran li wê derê hatiye lîstin û gel jê hez kiriye. Di nav wêjeya dinyayê de jî li ser dayikê gelek tişt hatine nivîsandin. Mesela yê ku piçekî çepkirî dizanin li welatên çepkir, romana Gorkî a bi navê Dayik gelekî navdar e. Rola dayikê di wê romanê de berxwedana wê derdikeve pêş û yê ku çepkir in gelek ji vê romanê hez kirine. Em îro çima qala vê dayîkê dikin? Helbet dayîk muhîm e, helbet gerek her gav em qal bikin, keda wan li ser me gelek e. Lê îro ji ber kovareke em qala vê dikin. Ji ber kîja kovarê? Ji ber Lewergerê. Lewerger kovareke kurdî ye. helbestên ji dinyayê werdigerine kurdî. Anha di destpêka du hezar û bîst û şeşan de hejmara xwe ya yazdehan derxist. Ji xwe çar mehan der carekê derdikeve hejmara Rêbendan, Reşemî, Adar û Avrêlê. Hejmara yazdan. Di vê hejmarê de dosya wê ya taybet li ser dayikê ye. Hemû helbestên tê de li ser dayîkê ne. Ji gelek welatên dinyayê, ji gelek helbestvanan helbest wergerandine û belav kirine. Ma ne mihîme mirov ji bo qîmetdayîna dayîkê here bigre bixwîne û nizanim jê zewxê bistîne. Yan jî here bigre bixwîne û fêm bike ka kîjan helbestvanî çawa dayîk girtiye dest, çawa hurmet nîşanê dayîkê daye û çawa ji dayîkê hez kiriye. Bi dehan helbestên ji dinyayê hatine wergerandin. Yek ji wan jî bi taybetî ez dixwazim qal bikim a Mehmûd Derwêş e. Di vê hel di vê helbestê de dîsa mesele dayîk e lê jê wêdetir çar kesên cuda ev helbest wergerandiye û bi ev çar awayên cuda di kovarê de cih girtiye. Gelek balkêş e, bi min gelek balkêş hat û helbestvanan jî hel helbet wergêran jî helbet her yekî li gorî xwe wergerandiye. Mesela ji wan Güven Ka sernavê xwe wisa bikaranîye ji bo dayîka xwe. Şivîn Hecî wekî Ji bo dayika min wergerandiye. Di wergerên din Ayan Hemo û Dîlan Şewxî jî ev helbest ji bo diya min wergerandiye. Yanî yekî gotiye ji bo dayika min, yekî din ji bo dayika xwe wek wergerandiye û di duyên din jî ji bo dêya min bi vî awayî wergerandiye. Metna naveroka van helbestan wergera nav helbestan jî cuda ye ne tenê sernav. Yanê aliyekî din jî tiştekî balkêş e mirov her çaran bide ber hev û bi vî awayî bixwîne wê hê balkêştir be. Axir Lewêrger bi hejmara xwe ya yazdehan bi dosya li ser dayîkê li ber destê me ye û ev vîdyo jî bi xêra vê yekê bi vê nûbûnê hat amadekirin û em pêşkêş dikin. Hurmet. Ji bo hemû dayikên Kurdan. Em destê wan maçî dikin. Heta vîdyoyekî din bi xatirê ve.